Ka inongo moo, gikongo vino, pe ibalgi. And yet, he is coming to destroy the global economy. Ma kun en tye ka bino ka balo lonyo me lobo-ni. Why?
Because he is riding the black horse. Pingo? Pien en tye ka ngwec ki aguragura macol. And I saw the horse running all over the earth. Dok an aneno aguragura-ni ka ngweco i kawenge i lobo-ni. And then he is carrying mizani. Dong en omako mizani i cinge.

Give me two kilograms of sugar. Abipenyo lacat wil ni ka imina kong cukari me kilo aryo. When I say so, I will stand here and then he will take two stones, he will put on the balance, right? Ka an dong atyeko waco ite, an dong abicung akuro. En dong kwanyo gweno aryo ci keto ka ma omyero giket iye i mijan-ni. Then he will take and start pouring bit by bit. until it balances, you see that. Ka dong en kwanyo dong cukari cako onyone mot mot wang mupore marom. So I will pay then I get the sugar, right? Ka dong an aculo wek an anong cukari. So when the Lord says that the rider of the black horse is carrying a scale in his hand. Dong ka Lubanga owaco ni langwec ki aguragura macol omako mijan i cinge. He mean buying and selling. En onongo tye ka lok pi cato wil gi wil.

Economic activity. Jami atima ma kelo lonyo. You see how God speaks? Dong wuneno kit ma Lubanga loko kwede? That's why I was able to stand before the crowd before it happens and say there's a global economic crisis coming. En gin oweko an acung i nyim dano mapol ci an atito botgi ni tur pa lonyo me lobo-ni tye ka bino. The economy, buying and selling. Lonyo, cato wil gi wil. It is all in the Bible. Weng tye i di Baibul. Now listen to this, precious people. Do wuwiny eni kong.

Lubanga tiyo kede me kelo lok atira ma tye aryo kakaracel. One is the famine, one quart of wheat for a day's wages. Acel obedo kec, ngano agwata acel pi mucara me nino acel. The other one is the oil and wine which must be protected. Mukene-ni kono obedo moo gi kongo vino ma omyero gigwok. Wow, that is something good now. Wow, eni dong gin maber caa-ni. Because

When the Lord said, If you see the oil and the wine, don't destroy it. Dong ka Rwot owaco ni, Ka tek in ineno moo gi kongo vino, pe ibalgi. He meant surplus. En onongo tye ka waco ni, Madwong. Affluence.
Lonyo.
Plenty.
Madwong.
If you see the oil and the wine. Ka in ineno moo gi kongo vino. It represented plenty. Meno cung pi madwong.

So when Jesus said, There will be famines and earthquakes in various places. Dong mono Yecu waco ni, kec bipoto ka mapadi padi, gi oyeyeng bene biyengo piny? This was the prophecy. Eni aye onongo obedo lok atita. Some people will have much, some people will not have. Jo mukene bibedo kede madwong, ma nongo jo mukene gipe kede. Various places.
I ka mapadi padi. It is true.

oil and wine.
Moo gi kongo vino. Others have nothing, a quart of wheat for a day's wage. Jo mukene gipeke ki gimo, agwata acel me ngano pi mucara me nino acel. But if you look in the spiritual realm when God speaks about oil and wine. Ka ineno mudok gi i cwiny ka Lubanga loko pi moo gi kongo vino. Oil Is the flow of the anointing of the Holy Spirit. Mo aye obedo mol pa niwiro pa Cwiny Maleng. And wine is the power of that anointing of the Holy Spirit. Kongo vino ni cung pi gubu gi teko pa niwiro pa Cwiny Maleng. Now we are beginning to talk. I caa ni dong watye a cako lok. You see I am building for you all the bases that you may understand it best. An atye ka yubu itwu cake gi i gudi ne wek wun wuniang weng maber.

Pien gin oweko an awacci tin omyero kong wanenu eni.
Pien en waco bot langwec gaguragura-ni ni ogwoki
moo ki kongo vino-ni.
Yecu i buk pa Matayo cura pyeraryo abic ma wabicito ka nenone-ni,
en owaco ni anyira abic maryek onongo gitye ki moo-nu ci gudonyo.

And then after that they go. I yo nge enoni dong gin gicito. And then you you end up with three rows, four. I yo nge dong nongo agikkine dong tye ki lain adek onyo angwen keken. Even in Kenya alone. Kadi i Kenya keken. You'd find some places would have overflow, revival. Ibinongo ka mukene ma opong wiye woko ni roc. Some places would have scarcity. Ka mukene nok adada. Desolation.
Wi obur nono.

Why it was a duo prophecy. Ento jo mukene pe oneno. Amito wunge papatte pingo en obedo lok atira pa Lubanga ma tye la i aryo. And that's why today I want to focus on the oil and wine church. En aye oweko otyeno amiti wanenu wunu kanica me moo gi kongo vino ni. Now listen very carefully. Ca ni do winy wunu maber. Very very carefully precious people. Maber adada dano mamwonya. Some places

Amoc cura me aboro tyeng apar acel ki apar aryo waco ni. The days are coming, declares the Sovereign Lord, when I will send a famine through the land. Nen, kare bibino ma abicwalo kec i lobo-ni, man Lubanga Won Twer muwaco. Not a famine of food, or a thirst for water, but a famine of hearing the words of the Lord. Pe kec kwon, kadi gioorwo pii, ento kec me winyo lok pa Rwot. Man. will stagger from sea to sea. Dano bimal ata nia ki i nam man nio wa i nam mukene. And wander from north to east. Dok mal nia ki kumalo nio wa i kunyango. Searching for the word of the Lord, but they will not find it. Gibiringo ata pi yenyo lok pa Rwot, ento pe gibinongo. Now you can imagine staggering from north to east. Dong in iromo tamone kong? Mal nia wa ki tung kumalo nio kede wa i kunyango. That's really wondering. Eno ni aye kum mal kikume ni. Just anything haphazard. Dong gino mo keken labongo paro ne. But let me explain something about this. Ento wek kong an atit gin mo pi lok man. Listen to this.
Wuwinyu.
The Lord was saying that at this moment. Rwot onongo tye ka waco ne ni i kare eni ni. When the window in heaven is opened. Ma dirica me polo pud tye twolo.

Mani ka pud tye nonge icane omyero imaki. And use it for entering. Ka iti kwede me donyo. When the day comes you enter. Ka nino enoni dong oromo in idonyo. Because he was warning the time would come when you will look for it, you will not find it. Pien en onongo tye ka cikone ni kare tye ka bino anyim ma ibiyenyo ento pe ibinongo. Let me give you the deeper level of that.

I kare ma in ibicako yenyone. You will not find it, He will not release it. In pe ibinongo, dok en bene pe bimiyone. I. En Lubanga kikome. Let us read and see. Wakwan wunu wek wunenu. Let's move on.
Wamedune wunu.
Second Kings chapter nineteen. Buk me aryo pa Luker cura apar bungwen. Second Kings chapter nineteen, very fast precious people. Buk me aryo pa Luker cura apar bungwen, Oyotoyot dano mamwonya.

En waco ningo?
When is he a catch it?
Ma pud tye kany, maki.
Now I am reading.
Dong an akwano. Second Kings nineteen, one to four, he says. Buk me aryo pa Luker cura apar wi angwen tyenge acel ni o i angwen waco ni. When King Hezekiah heard this, he tore his clothes and put on sackcloth. I kare ma kabaka Hejekia owinyo lok manu, en oyeco bongone ci ocako ruko bongo cola. Bongo cola aye obedo guniya.

Ma guumo komgi woko ki bongo cola. To the prophet Isaiah, son of Amoz. Ocwalogi guwoto bot lanebi Icaya wod pa Amoz. They told him, This is what Hezekiah says. Guwaco bote ni, Hezekaya owaco kuman. This day is a day of distress and rebuke and disgrace. In piny dong oloyowa woko. Giburowa, lewic omakowa mada. As when children come to the point of birth and there is no strength to deliver them. Macalo latin ma dong obino i yo nyodo, ento teko gigubu me nywalone dong peke. It may be that the Lord your God will hear all the words of the field commander. Gwok nyo Rwot Lubangani biwinyo lok pa ladit mony.

En oorogi oringo cito openygi bot Rwot, Yo ango ma wakwany? There was distress. Can onongo dong odonyo. And the king sent people to inquire from Isaiah. Kabaka ooro dano ni gucit gupenygi bot Icaya. When that distress will befall your life. Ka can ca-ni bipoto i kwoni. And you will run left and right. Ibiringo tung lacam ki tung lacuc. To the Urim, to the priests. Bot Urim.

When it is still available, what does that mean? Mano pud nonge tyen lokke ningo? That when the door is open, it is open. Ni ka pud doggola tye twolo, nongo tye twolo. But a time is coming. Ento kare tye ka bino. When the door will be shut. Ma nongo doggola gibiloro. I will read for you the scriptures. Abikwaniwu ginacoya eko-ni. Genesis chapter seven verse sixteen. Acakki cura abiro tyenge apar bicel.

And the Lord shut the door. Tyen lokke ni Lubanga oloro doggola. Not and the Lord shut it in, and the Lord just shut the door. Pe ni Lubanga oloro wiye iye, ento ni Lubanga oloro doggola. You see that?
Not the door was shut, and the Lord shut the door. The Lord. Pe ni doggola onongo giloro, ento ni Rwot oloro doggola. And he says, Like it was during the time of Noah. En owaco ni, Calo kit ma yam obedo kwede i kare pa Noa-ni. How will it be at the coming of the Messiah? En aye kit ma bibedo kwede i kare me dwogo pa Lala. The coming of the Son of Man? Bino pa Wod pa dano. If the door was shut at the time of Noah? Ka doggola onongo giloro i kare pa Nua. Which means when the Messiah comes, the door will be shut. Tyen lokke ni, ka Lala obino, doggola bene gibiloro.

ot yawa. Ento Baibul waco ni pe tye ngat ma ngeyo nino onyo cawane. Nobody knows, right?
Pe tye ngat ma ngeyo, kumeno ko. Do you see what you have been missing? Do wuneno gin ma pe wubedo ka nongone? You have been missing the little warnings of God, the most important warnings that you need to buffet yourself with. Wun pe wubedo ka nongo cik pa Lubanga ma tye matitidi ento ma pire tek adada ma wun omyero wumak i kwowu.

From church to church. Nia ki i kanica acel nio wa i kanica mukene. Why?
Pingo?
Why haven't you taken the word? Pingo pe wugamo lok pa Lubanga? Let us read on.
Wamedone ki kwanone. Jeremiah twenty one. Jeremia cura pyararyo wiye acel. Before we go to the oil and wine. Ma pud pe wacito wunu i moo ki kongo vino. I am reading Jeremiah twenty one. Atye ka kwano Jeremia pyararyo wiye acel.

past so that he will withdraw from us. Gwok nyo Rwot bitiyo taune mogo piwa kit ma yam con, ci bimiyo Nebukadnejar je dok cen ki ngeye. But Jeremiah answered, Tell Zedekiah, This is what the Lord, the God of Israel, says. Ento Jeremia ogammigi ni, Cer iwac bot Jedekia ni, 'En aye lok ma Rwot Lubanga pa Icrael owaco. I am about To turn against you all the weapons of war, everything on you. Acok loko jami lweny ducu dugo ma kemo in. Why should he listen? Omyero en owiny pingo? Why should he listen? Omyero en owiny pingo?
There was reproach. Cac onongo tye. They had abused God. Gin onongo guyero Lubanga. I am amazed, I am amazed by this, you know for me this is beautiful because there was distress. An awur gin man, i nge ki yung bota gin eni tye maleng pien onongo dong can do opoto. Serious distress. Can madit.
They sent to inquire of the Lord. Gi oro o me penyo ne gi bot Lubanga. There was distress, so they sent some people to inquire of the Lord. Can onongo opoto, ci gin gu oro o ni wek jo mukene gucit gupeny gi bot Lubanga.

I caa-ni ma pud Lok pa Lubanga tye-ni, The word.
jol Lok pa Lubanga. I am just describing the famine. An pud atye ka tito pi kec. I have not started talking about the oil and wine church. I have not. An pud peya acako lok pi kanica me moo ki kongo vino. What is the magnitude of this famine? Dit pa kec-ci tye nining? What is the gravity of this famine? Pek pa kec eno-ni tye nining? That's what I'm saying.
Eno ni aye gin ma atye ka wacone. And he's saying.
En owaco ni.
That at that time there will be a shocking silence from God, no answer. Ni i kare eno ni pingo bibedo muling me aura, pe tye lagam ma bia ki bot Lubanga. Oh, you want everything else to shut down but not God. Imito ni jami weng olorre, ento pe Lubanga. Right? I am about to turn against you the weapons of war that are in your hands. which you are using to fight the king of Babylon and the Babylonians who are outside the wall besieging you. Acok loko jami lweny ducu ma tye i cingi ma itye ka tic kwede me lweny i kom kabaka me Babilon ki dul monye ma dong gitye ka rumo cel me gang woko ducu, adwokogi cen i komi. And I will gather them inside the city, I myself will fight against you with an outstretched hand, And with a mighty hand, in anger and fury, and great wrath. Abicoko jami lwenygi aduru woko i dye gang, an kikoma aye dong abilwenyo i komwu ki tekona ducu ki kiniga ki akeca madit. I will strike down those who live in the city, both men and animals, and they will die of a terrible plague. Abineko jo ducu ma gibedo i gang man. Dano kacel ki lee gin ducu, two gemo marac adada biketogi woko. After that I will hand over the king to Babylonians. I yunge enoni abimiyo Jedekia kabaka me Juda i cing kabaka me Babilon. Precious people.
Dano mamwonya.
Catch it now. Wumak wunu i caa-ni. Catch it now when it's available. Wumak wunu i caa-ni ma pud nonge.

Lita kwa na ugumu sana. Kare tye ka bino ma bibedo gi tek pa kwo. Wat wengi wata ugua sana na njaa. Dano mapol bibedo gi kec. Njaa siyo ya cakula ama kiu ya maji. Pe kec me gin acama onyo rwo me pii. Bali njaa na kiu la kusikiza neno takatifu la Mwenyezi Mungu. Ento kec gurwo me winyo lok maleng pa Lubanga Won Twer Ducu. Taifa nasema, Bila ya alikuwa wakati wa Noa. Pi meno dong en waco ni, Kit ma yam con otimme i kare pa Noa. Ndiyo yatakuwa wakati wa kurejea kwake Yecu Kricito, Mwana wa binadamu, Mwana wa Mungu. En aye bed kit ma bitimme kwede i kare me dwogo pa Yecu Kricito, Wod pa dano, Wod pa Lubanga.

Bombi, aceni madongo na kulebia. Weko wunu mato kongo. Weko wunu taa gi jai gi gino mo keken ma merowu. Aceni ponograpi. Weko wunu neno filim gi cal mogo ma nyuto munero pa laco gi dako gi kin ma girwatte kede butu. Aceni masturbation.
Weko wunu tuku gi nyimwu. Aceni dambi zote. Weko wunu bal weng. Aceni injili ya ya ufanisi. Weko wunu jiri matito pi kit me nongo lonyo me lobo ni.

In omyero inen ni idonyo. Don't worry about those things. In pe ipar pi jami magi. Because.
Pien.
Never ever has the devil ever sent somebody to prepare the church in holiness. Pe tye nino mo ma Catan otemo oro ngatu mo ni obin ka yubo kanica i lengo. To prepare in righteousness. Me yubogi i kit me atir. To prepare for the kingdom of God. Me yubbe pi ker pa Lubanga. Never ever! Pe otemo time. For there is no question. Ma nyuto ni pe tye gin apenya. Let us just prepare and enter. Wan wayubu ne mere wek wadonyu. He says, There will be a hunger. En waco ni, Kec bibedo tye. In fact, today's message is on oil and wine. Ento kwena ma tinni tye pi moo ki kor vino. I don't know why I'm, I'm spending some time on the door to rapture. Pe angeyo pingo atye ka kwanyo kare malac kun aloko pi doggola me kwanyo kanica terone i polo. This message is called the door to rapture. Kwena eni gilwongo ni doggola me donyo i polo. It will shut down. Gibiloro.
But today it's oil and wine. So I'm just browsing around but I know I have a target. Ento tin moo gi kongo vino. Ento an pud atye agudo ne manok manok, eto angeyo ka ma an atye apimo ne. The oil and wine church.
Kanica me moo gi kongo vino.
Make sure you enter. Omyero inen ni idonyo.